My brothers and sisters, una good morning, good afternoon, good evening. My name na Anthony, your regular presenter for this First State Immigrant Solution. In case if una never touch the subscribe button, una no forget, una still use una hand still take touch am and na free. So that more una still dey support this channel as we still dey drop any video Una will be the first person wey go first get alert for anything wey una take dey watch us. So wetin make me come come out say make I come still come drop the story wey I dey cook ever since na yesterday come done. For those people wey know say e wan like to travel go Bongo wey dem dey call Nigeria. So if you know say you you wan travel go Nigeria, so you know say since ever Since wey dis lockdown take start, international flight na backyard na im dem dey pass enter house. So if you wan dey pass front enter Nigeria, na na the minister of aviation, na so the man come talk wey dem dey call Hadi Sirika wey talk yesterday for e tweet wey e come talk say na on di twenty ninth of August na im go open international flight. So di international flight resumption to Nigeria wey dem go come dey frequent all those commercial flight, dem say dem go resume on di twenty ninth of August. So na im make me come still come out, make I come still come shook my mouth. So make I come still come tell my pipu how di thing wan take play. So how di thing wan take play Now go come explain so. So international flight resumption to Nigeria, the talk say e go commence on the 29th of August. So na so the Minister of Aviation talk when he come drop the tweet for Lagos yesterday. He come talk say if the international flight to Nigeria e go start, but they'll first start with two state which is Lagos and Abuja. So Lagos International Airport and Abuja International Airport na be the two wey don first take start as the first city do am for that of local flight wey dey travel within Nigeria and Africa. So e come talk say for this international also they need to do am standard and they need to maintain di European and di world standard so dat make dis coronavirus no fit still take spread if dem open dis international flight on di twenty ninth of dis August. So now I say make I come still tell us how di thing go play after di guy come announce so how di thing go be, how di thing go take flow Na im I say make I still tell us so, like we wey since wey this coronavirus take start, if you look say my face no gree clear again because I dey miss a lot of African food. For those one wey dey pass through backyard dey come ever since wey dem dey spon go pass other um countries. to this place e no be like the one wey you your buy yesterday this morning go your reach here so now i say make i come still tell our people wey still dey do business back home or our people wey go still like to do all this passport and all these things they say booklet finish so if international flight don open now a lot of things will come dey get them fresh and will come dey get them abundant like those booklet wey e no gree come so na say make i so use my mouth see take tell us for those people wey know say dey do business go bongo or wey be frequent flyer how the thing go take play e say how the thing go be na i wan tell us so if you know say you be frequent flyer make sure say you reach airport three hours before that time three hours if nigeria talk say three hours you know say you go you dey there at least five hours before that time you know say you still add our nigeria time now no africa time now so but according to wetin dem talk dem say three hours but i go advise our frequent flyer make dem dey there five hours before time and passage all passenger wey you wan know say e go board for when the airport don open una go make sure say una wear face mask una go wash una hand well well because all this one na na general advice wey dem dey give since wey this corona thing start so dem come say una go still maintain distance from each traveller so anyone wey you know say you wan check in the the traveller wey dey your front make sure say you maintain distance from that person wey dey in front of you. So you go make sure say passenger wey e dey travel go allow you enter airport terminal boarding. So na only people wey know say dey travel. You know so say I wan escort my brother reach airport make e for carry things wey you know say e not come pass the the luggage wey you carry come or excess luggage come come out if you know say you get excess luggage make sure say you make sure your bag for house because anything wey dey remove for your bag dey no allow any other person wey no dey travel follow you enter inside airport na there dey come still talk say people wey dey come back uh, wey come dey pick passenger dey say make dey advise them to stay inside the car until di passenger don come out for di gate so if you know say you wan go pick anybody wey dey come for bongo wey dey come for yankee so make sure say you stay for inside your car if di passenger don come out or if your brother or your sister don come out for inside airport you use your phone take control am so make sure say you obey all those rules and regulations Dem say make you still avoid any unnecessary touching for inside airport area. Make you no dey touch touch all those things say you wan snap picture based on say you don tey wey you dey look for Nigeria or you don tey wey you wan comot for Nigeria. Make you make sure say you no dey touch touch any area for inside airport. Na there e come still talk say escort wey dey come or wey dey come with VIP, e no no go allow inside the departure hall until traveler are allowed so if you know say you be escort you wan follow all those people wey you know say still dey government wey dem dey call vip na very important person if you know say you dey follow all those people dem say dem no allow una enter inside airport hall so passenger go maintain social distance as the body of the co-boss for a tarmac so una see follow the social distance you know those uh, bus wey dey carry you from after you don board finish before you go reach door post of the flight the bus wey go carry you from your terminal to inside uh, to what they call am the flight uh, door you go make sure sey una still obey the distance before una take enter inside that bus and dem still talk sey dem still make sure una temperature for head so which is appropriate authorities to check passenger temperature dem still check una temperature well well so all these things so as i dey talk am dey come since e dey take time you know sey after dem don check your document your your or dem don check um whether you you get um this um corona whether your temperature high or all those things all these things wey I dey talk so e dey take time so make sure say you dey airport make dem no go gug a lot of passenger wey you know say e wan travel. So airport authority don put floor marking for ground to guide passenger movement for queue within dem that airport. So dem mark all those stickers where you know say you go fit stay, you go fit sit down, dem don mark am for airport. Na where dem mark say Step here na there you go put your leg o. If dem no mark am, you go put your leg, you know say dem fit see from there enter your body come still chop one or two money for your head. So make sure say you obey all the rules and regulation wey our aviation minister dey put in place so which is the name na Hadi Sirika. You know say that man talk say Im make sure say e do dis standard before im go open international flight wey go fit dey come Bongo. E come still talk say di counter where airline agent go attend passenger go get transparent barrier to protect pipo wey dey work dia. So if you know say those people wey dey work for airport dem go put transparent barrier so so that make dem take pre, uh, protect people in case if you talk all your saliva or your spit e no go go dey meet those people make dem no go contact the virus if those people dey wey dem dey call asymptomatic patient people wey get the virus wey no dey show for body so those kind people if they talk at the end of the day if you no get transparent bar uh, barrier wey go block that spit wey no go meet people wey go attend to you or wey go check your passport they say they no fit start so those things go dey in place that day so that if you see am for airport no one no fear na those things na everybody still dey use for here where we still dey so so this transparent eh, barrier so they go put am for our airport after this barrier every passenger go whether na to sit or the screen or the departure lodge make sure say ground go guide how dem go take sit

wey dem say make dem still obey na im be that. So airport staff to guide passenger to make sure say dem follow the rules and regulation. So anybody wey you know say that day wey you wan travel, you go see airport staff wey go still put badge or wey go still put ID card for for neck, e go still guide you throughout the process say in case if you no still know you fit still ask am e go still tell you wetin be the next step wey you go do so that we go quick fast so na there dem come talk say at the airport point of boarding airline to provide sanitizer for each passenger before dem go enter the plane at all so airport the the flight uh, this thing, airline uh, this uh, company go provide this hand sanitizer if it's small or big but make sure say they go provide them for you if you not if they not give you make sure say you still get small one wey you still carry for follow body so that at the end the time wey you don board finish you still put small for hand because of say maybe you don see hala some people or you don see touch any airport area before you enter flight. So if you obey all these rules and regulations so wey this aviation minister put in place in order for international flight to take start, I believe say you reach here, you still reach here in peace. So if you know say you wan travel, make sure sey you go dey start to dey check flight now because on the twenty nine of August as I first still take talk before na im the Minister of Aviation announce or tweet yesterday for Lagos come talk say im go open international flight because e don bring out all the modalities, all the things wey e know say we we need to respect before we go take the flight he don talk am na i don still drop this video come still take tell us how the thing go take be so make sure say you watch this video to the end if you still get any question concerning this matter wey i don talk so so you fit still call me for three five one zero one two three zero two five. make sure say you share this video to una brothers and sisters wey you know say e still dey africa and you no still see money take buy e this uh, chartered flight or the flight wey dem take dey carry a deportee so for those people wey you know say wan use commercial flight wey we all first dey use take dey go nigeria before this coronavirus so from on the 29 of august to 2020 you start to dey book your appointment because of say the minister of aviation talk say im go open di international flight and e go start wit Lagos and Abuja international airport while di rest oda international airport like Port Harcourt and di rest so e tok say make all those one first still calm down first make dem first start wit dis two first make dem see how di tin go take be before dem open di rest oda ones so I still remain your Anthony your regular presenter for First Aid Immigrant Solution so till we see for di my next video